Le kan hal duh cemmi cu cu hlan ah nang he mihlun zong na si. Experience tampi a rak ngei cemmi zong na si tikah mino hna nih hmailei ah kan i nunpi ve dingmi ah tiah biahal ding kan rung len hi si le tlamtling deuh tein na an phit lai ti kan zumh caah kan hna ngam kan i lawm kan i ruahchan ko heh. Le a hmasa ah van hal ka duhmi cu zuet na rak phak ka te hin Zeibantuk simanking nei in dah na rak phak la zeibantuk hin riantuan u si law mino hna nih cu bantuk in thu dir hna seh law kan ṭhangcho deuh hnga zualṭam kan hong phaknak a hmual a ngei deuh hnga tiah na ruah ding si Ka fapa, atu bantuk bia hi na ka hal le? Ka hal tuk hringhran dah. Hi, kan no an tian ka zoh tikah hin

Ka um hlen a rem lo. Le stress ka hun a hun hi. Ka hmuh ni he cu a tha ko nan. An mino bu nih an sul deuh lu ka ti. Se,
le van pe ko ning la. Makha kan cuti deuh cun nung u law. Mino hna cuti deuh cun khua sau u law. ti na kan tuah piak ning kha kan chim ta ko lo eh
ai ka ruat ning tin lo kan mino hna hi mm rin ti mi kha ton in ti ma rep ding in ti mi khi bang ma khi phet lo in um na khi ti ka du le pakhat ti an chan bau ti ka mu mi chu la chon an dal khan ki se ko
Cuti seh cu van pe rih ko ning law atu ṭhangtharmi nih hin teh ramdangmi va ṭhit le va ngeih khawh ahkhin a va ṭha ko na hei ti maw? Nanmah Laimi Laimi te hi i pawlkeng ko uh na hei ti dah? Ee, nu khi cu ka sapa, kai cu ci.

Pastor Bible siang va kai hna khi maw siloah engineering hna maw hei ti bantuk anmah le an leihmi lan cio ah khin zei bantuk lan khin dah Laimi tampi in tlai kho hna sih timi khi thong kan chim kho lo kan i lawm ko hnga. Kei ka ning atu no atu ai sakul atan ni tin na hi eh izai an tin collect an tin ma collect an tin ne bang na khi pe na he lo

ka nungak le tete ṭhangthar nuak le tete na zoh na hin teh zeitin kan tlan hei hmu hna ning an nun ning a rem ko na hei ti maw tampi chimhrin hau rih tin tlan hei hmu hna
eh na thi ca ka sata zei atu
ki tu ki umi bul ni cu amu na kan nuak ko ko ca an za ko adang deu cu ci sakat tiak an ti mo Sihthumnak nih a tat ko khin cin ka sa. Ai na sok khin cun ci. A sok ka sok ko na lo. Ah, ma kai ta ka thuih la. Ah, si ko la, si ko la. Nan nunning he cun a rak letthal cang la mu. Si, alan.
An pi kan pu ba hna la dong ti ti. Khur, alang mi, kamit alang. Ka tho te lomi man hi an duh lo. Si.
Takhan si le Laitlang kan nun le dam nun ning ah hin a zei thla ai dang bik in na hmuh mi si na bang ka chim kho hnga ma ai dang bik kan hmuh mi cu an am tu le kan thil tu kan ei le a tuk tak sa mi cu

A ching tete lawng te hman si cang tikah khan tar hnual cu na mawh hrim lo. Kan tilhuan an ti le meh ei a kan ang dam nak hrim ti lo meh.
Si hrim ko, si hrim ko. Le van hal ri ko ning lo lo lo ah. Ka lung hla ka ka na van neih ba ti la o.
Hiti mino nal pawl na hmuh na hin Zeitin kan thlah? Na feeling ka um ve ning si. Na ruah na lungthin umtu ning khi na van kan chim kho hnga maw? No ṭha nih ti bantuk dirhmun i van umnak kha na hei duh ve maw? A atu ka sining he ka cinet ko na hei ti dah. Van no ṭhannak he na lung nih khin hei duh ve maw? Ee!